Dyma draddodiad sydd wedi bod yn digwydd o'r lethau Cymru ers canrifoedd bellach, ac er fod technegau newydd yn cael ei ddefnyddio gan nifer erbyn hyn, maent yn dal i ddefnyddio llosgi dan reolaeth yn y bannau byrcheiniog. Ac ymlaen yn ystod yr flwyddyn rhwng yr hydref a'r gwanwyn, mae nifer o ffermwyr ac ofalwyr tir yn llosgi gors, grug a gwair er mwyn annog ailddyfiant.
Ni'n sefyll nawr ar comin Man y Mawr, ger Penderyn. Y tirlun i ni'n gweld tu ôl i ni, ddim yn bodoli yn naturiol, mae'n wedi cael dylanwad dyn ers dros 4,000 o flynyddau, so falle allen ni mynd nôl i'r Oes yr Efydd. Am 2000 o flynydde cyn Crist, oedd pobl dal yn fyw yma, oedd yn llosgi'r mynydd. Mae'n bwysig i ni bod ni'n trial cadw bopeth dan reolaeth, a os ni moyn stopio'r tân, allwn ni jyst diffodd y tân, diwedd y dydd, a, a bopeth yn saff.
Ac yn ogystal ac annog ailddyfiant, mae'r llosgi'n cael ei wneud er mwyn cadwraeth bywyd gwyllt hefyd. Bob blwyddyn, os y'n ni'n llosgi prisie newydd, mae'n cael tyfiant newydd, Ni'n edrych ar y pishyn nawr man 'yn, mae'n edrych yn ddu nawr, ond falle mewn tair wythnos nawr, bach o law ynddo fe, bydd fflesh newydd yn dod, bydd y pryfed yn dechre symud mewn, a bydd mwy o porfa i'r yy defaid a'r poni sy'n dod mas 'ma.
Ond mae'n rhaid hefyd bod yr elfennau tywydd yn iawn, a ma'r cyfnod sefydlog a sych ni'n newydd gael wedi bod yn berffaith. Odi, mae tywydd yn holl bwysig. Fi eisiau bwyty fel o leia wythnos, wythnos a hanner o dywydd sych i gael y porfa neu grug digon sych i, i gydio. Os mae bach o leithder yn y mwswg, mae job i gael ei fynd. Mae rhaid i ni gorffen y gwaith i gyd cyn diwedd mis Mawrth. Os mae gormod o wynt, allai fod dim digon saff, allai bod yn neidio dros y breics ni'n neud. Felly, tywydd yw bopeth ar y job yma.
Felly mae angen i'r tywydd fod yn sych ar gyfer y llosgi. Ond wedi'r llosgi, mae angen i'r nefoedd agor ac i'r glaw ddisgyn. O, ry'n ni'n falch i weld y glaw wedyn, achos beth sy'n digwydd wedyn, mae'r hen lludw i gyd yn golchi lawr mewn i'r ddaear, a 'na beth sy'n helpu'r tyfiant i ddod wedyn.
Ond wrth gwrs, mae'r math yma o losgi o dan reolaeth yn cael ei wneud gan arbenigwyr, ac os yn cael ei wneud yn anghywir, wel gall fod yn beryglus iawn. A rhywun sydd yn ymwybodol o'r peryglon yma yw'r dynion tân.
Amser hyn o'r flwyddyn ni'n ni'n colli llawer o amser yn ymateb a tanau ar glaswellt. Mae hynny'n tynnu ni o ym- bod yn farod i ateb uh, galwadau mwy difrifol yn tai neu damweiniau cair. Mae ffermwyr a pobl sy'n gweithio ar y glaswellt yn defnyddio llosgi, ond mae gyda nhw'r sgiliau a'r offer i rheoli'r tanau hyn yn gyfreithlon. Mae oblygiadau difrifol ynglŷn â dechrau tanau bwriadol ac mae yn anghyfreithlon i unrhyw un mynd mas i llosgi ar y glaswellt.
A gyda'r gweindiroedd yn gorchuddio ardal mor eang, mae'n hawdd deall fel y gall y tanau fynd allan o reolaeth os nad yn cael eu cynnal yn gywir. Ond serch hynny, Ydy, mae'n bwysig bod ni'n cadw'r hen draddodiad o losgi i fynd, enwedig nawr gyda llai o stoc ar y mynyddoedd. Mae mwy o risg i'r tân mynd yn wyllt dros yr haf. Ar gyfer yr holl cit newydd sydd gennym ni, does dim rheswm pam alli ddim wneud yna i gyd o dan reolaeth.